Kamoro moro ma intie jara ma Lulu TV ma indi ne chiro mar thuondi mikelo ni koda nolo nyakwar mbaka. Antiere studio ka indi kod rawera ma bende uh, ok en jaduo. Mi inyalo penjo ni to ang'o miyo kawuono rawera ma bende ok jaduo ma bedo ka indi dwa lose weche go eko mag thuondi. Erokamano ibiro winjo tok eh, sigana ni eri ni to bende ong'eyo weche go eko mag sigana. Mago eko mag biro mag joluo ma bende ong'ere kaka Ramogi Ajwang'. Achiel kachiel odwa fuono gi matin matin kachielo ni eri kelo ni kodan Oloo Nyakwara Mbaka e Lolwe TV. Arwaki e studio. Erokamano.
Eh, Musa ne jokanyanam maneno Lolwe TV. Nyisgi nyingi bende. Okay, an amoso joka nyanam ni oyimore uru an iluonga ni musa molo an wuod seme kudunje koro nabiro kae mondo alernue mathin kaka ni joluo nochakore kaka ne gidak e kenya kae an to an kijana mathin To kinde mane jogi ne biro ka, ne waonge. Be in be nionge? Naonge.
Koro gin agina gik mane igonwa, to nwamako matin mane wanyalo mako. Moko bende ne wasomo. Ya, koro mano e kaka namako gik. Koro sigana ni mako ka eh, ng'ato ne nyalo goni sigana kata moko bende somo. Moko bende asomo, Ah, moko bende nigona. ah. koro ka ne gona magi to na na compare gi gi masomo koro naketo gi kanyakla Eh, kae to iyudo adier kae to ayudo adier akoro inyalo nyisa ni to in kaka ah, ah, riek mashar nyingi ma bende ong'ere godo ahinya kata e yore go kumano Inyalo wacho ni sigand Luo chalo nade? Sigand Luo, sigand Luo gima anyalo wacho ni sigand Luo joluo onego ong'e. Nikech eh, ng'eyo sigand Luo nyalo konyi e ng'eyo gik mang'eny e Luo kae. Inyalo ng'eyo ji mang'eny kata jok minyalo ng'ega ni gin joluo e oganda Luo kae ma ok gin joluo. Mamoko bende gin jomwa. Jomoko nyalo bedo i Luo to ok gin joluo. To ok gin joluo. Gin jomwa. Gin jomwa. Gin jodak koso. Gin jodak, gin jomwa. Koro awach To giwacho dhok ma. To giwacho dholuo.
Hey. To inyalo yudo joluo mm -hmm. ma bende nodhi odak e mwa. Mm. Molokre jomwa. Mm -hmm. to inyalo ng'eyo jok ma bende niwe ni jomwa to ne gin jogwa ok gin joluo lakini waromo kodgi e ramogi ramogi mamalo kucha ok ramogi ajwang' ramogi ajwang' e nyatin kabisa Ah, Ramogi mamalo to ramogi malo. ramogi mamalo
ramogi mamalo ne nonyuol gi ng'ato ni podho Koro puodho ni eri nonyuolo yawuoyi abich. Ne wan kod Ramogi Ajwang', not Ramogi Ajwang', ne wan gi Ramogi, ne wan gi ng'ato ni Ruba, to ne wan gi ng'ato ni Amara, to ne wan gi ng'ato ni Kombe, to ne wan gi ng'ato ni No. Koro robani nodhi nochako wuoth kochimo yimbo ma Afrika. Koro nodhi ogo dala kamoro miluongo ni Nigeria. Nigeria. Koro en ema oloso joyoruba ma Nigeria.
Joyoruba ma Nigeria be gin joramogi? Mago joka mago joka ramogi. Ah, gin joka podho. Ma owadgi ramogi. Koro ok gin jo Karamoja. Koro wariwore kodgi gin e puodho. Koro kane gichako wuoth, kane gichopo kono, Ramogi bende nochako wuoth ka biro mwalo e Sudan kae. Ne en gowadgi ma Amara, ne en kod owadgi ma Kombe. Koro kane gibiro gi Kombe ne gichopo kamoro ni Godgil. God? God Gilo. God Gilo. Mano got. Mano got. Uh mhm. -huh. Koro kae mane odakie gi wadgi Makondo. Mm. Wadgi Mamara to no nok odak kodgi kanyo en kendo no odhi noweyogi nong'ado bad aora Nalo miluongo ni Nile. Mm. The Blue Nile.
Iluonge ni aora nalo gi dholuo. Aora nalo.
Eh, Iluonge ni aora nalo kaluwore gi kaka otut, Mm. gi kaka oduong', gi huma ma bende en go. Emomiyo iluonge ni aora nalo. Koro amara ni ka noseluwo aora nalo, nochiwo nyaka, no- nochopo nyaka Ethiopia. Kama niluongo chon ni Abyssinia. Koro kae nokalo modhi ochopo nyaka e dho nam makwar. Dho nam makwar ka ema nogere dalane ma iluongo ni Asmar. Asmar. Eh, koro magi e jo Eritrea. Koro Eritrea gi gin jo Amara. Moad gi Ramogi. Koro Jo Eritrea. jo Eritrea gi. Ah. Mago oad gi Ramogi. To gito sani giwacho dhok. Gin giwacho dhogi. Mok dholuo. Ok dholuo.
To be ging'eyo ni ne giaye oganda mar Ramogi.
Ok ne giayo oganda mar Ramogi. Mm. Ne giayo oganda mar Podho. Mar Podho. Amara ni ne en owadgi Ramogi. Mm -hmm. Ne en owadgi jaduong' Ramogi. Mm. Kaka inyanyo nyuola an gi in mm. kod joma moko. Mm. To koro wabet then wake kaka nyithi ot. Yudo ng'ato gedo kiboswa. Ng'ato gedo kano. Mm. Wan nyithi ot achiel. Mm. Mane kaka mara. gi Kombe gi Ramogi kindego ne chal. Hmm. Koro Amara gi Ramogi ni nodong' e god Gilo ka. To ka e kuma ne Kombe bende ne nie gi Lange. Kama nonyuole yawuote machiel iluongo ni Girango. moro niluongo ni korya to moro niluongo ni ragol to moro niluongo ni ragen to e, koro korya ni ema oloso abakuri Bakuri. ya koro ragen ni ema oloso piny jokalenjin To wan gi ragole moloso piny mar Agori. To wan kod eh, kendo ah, wacho mani Wacho ragole, wacho nyinge matek Eh, ma wacho- kata an awuon ok a- ok anyal winjo ni- Ya- eh, girango. Ne gin jok ma- Eh, girango magi ne yawuot eh, ginene magi ne yawuot eh, kombe girango ragol Busi, oh, Korea. Koro ma Korea noloso Abakuria. Girango no- ginene Busi noloso Abagusi. Girango noloso South Mugirango. Noloso Mugirango. Jo Ragen noloso piny jo Kalenjin. Koro Girango ni ema nochako dhi nyuolo ng'ato ni Suba. Mm. Koro Suba ni Bende ne nigi yawuote. We wakaw yweyo kar Subakanya mondo waduogi nikech koro iduoga dala nikech isetera mabor ahinya isetera nyaka Bakuri itera Eritrea chak iduogo Suba we wakaw yweyo matin mondo waduoga ne Subakanya wang'eni to Subakanya mana to nikech nyigego kembe gi tek Ah. kiwinjogi ok inyal kata relate ni to en ng'ama chalo nade Kabisa. wacho ni moko ne gin owete moko dhi Eritrea kang'eyo ni to dhok mane giwacho mokwongo chuth chuth kane jogi romo neno ne en dholuo dhok mane giwacho an awuon ne ok ang'eyo lakini ing'e ni ok ne ing'e ni joluo owuok e iramo to jo ginene jo suba gi magi gin jokakombe ok gin jomwa lakini gin jokakombe to warado kodgi e ramo warado kodgi e podho waduogo kasuba ka

eh, en eh, kijana kata kamano aparo ni kane isewinjo eh, kinde gi bieny mokwongo chande ting'eyo ni weche go eko mag dholuo kaachiel kod donge mag joluo kod wuodhgi olony ahinya arwaki e chenro ni eriano lunya kachaka rwaki stu Erokamano nyakocha. wachne oganda nyinyi An iluonga ni Musa Molo. nyinge mang'ere go e mbui e wang' iluongo ni riek machar riek machar riek nyisa ni ne waweyo e suba kane walose suba nyisa ni to suba ni en dhok mane to suba gi luo tudruok nitiere kure to dhok ma giwacho be en dhok achiel koro suba
suba ni wuod migirango Odhi rango ne wuod kor. Koro josuba gi ok jomwa. Koro warado kodgi malo e puodho kaendi. Kuma wayude kombe gi ramogi. Iyudo ka kombe koro wadi gi ramogi ka. Koro mano e wat ma wan go gi josuba. Koro suba ka bende ne en gi joge manonyuolo ma moro niluongo ni Kasgunga. to moro niluongo ni Kaksingri, to moro niluongo ni Suna, to moro niluongo ni Watike. Koro mage mane oloso dhood Josuba. To dhok mane giwacho to ne gin mana dhogi mane giwacho mar Josuba. Dhosumba gi dholuo nitie pogo. Josuba gi dholuo nitiere pogruok nikech kata in kineno Josuba kidhi Mfangano Kitru neno ka Josuba wacho dhok mopogore gi dholuo. Kata mana jo Kalenjin gin jo Kakumbi, lakini ineno ka dhoggi opogre gi marwa matin. Kata mana jo jo Amara go iyudo ka ok giwach dhok mopogre gi dhok. Jogi ng'e ni waromo go Kakumbi, koro gin wabor kodgi matin. Koro jok mwanyalo winjrega e dhok gin jogwa man Uganda ka kama oting'o Achol, Lang'o, Alur,

Opogre gi dholuo e yore mang'eny. To gidak Suba ka, Homa Bay County. Gin Homa Bay County.
To ka iwuoyo kodgi kata e political rallies tiwuoyo kodgi gi Nitiere jok ma eh, nobedo assimilated kabisa mawacho dholuo. Hmm. To kidhi Mfangano iye iye kucha tibiro yudo ka nitiere josuba matiyo gi magi nyinge josuba. Hmm. Josuba no be ema giwacho.
Magino koro wach dholuo gi kia. Wach dholuo gi.
Koro wawere gi joka kombe gi nikech ne wang'iyo wach mar joluo kaka ni joluo no mm. mano mana ne ang'isi jomwa mane iparo ni joluo joka kombe jogwa ma wedewa mane iparo ni jomwa to ok gin jomwa kaka jokisii ok gin jomwa Jokisii ok gin jomua.
Kisii ne en owadgi gi Raha, to ne en owadgi Kuria, to ne en owadgi Ragera. Koro magi te ne yawuot koro. Koro jogi ne gin nyikwa podho, to kanye ma bende wantiere, wan bende wan nyikwa podho maduong'. Koro Ramogi Ajwang' e koro Ramogi maduong'ni kane en dalagi kae gi kombe got gilo kae to juogi nomako Ramogi to juogi manomako Ramogino niluongo ni Rabudi koro juogi ni eri ne miyo Ramogi ne nigi teko mar eh, timo gik mane jok nya timo kaka misango Koro Ramogi ne ne onego dhoge mang'eny ka notiyogo misango ma ne dhoge norumo. Koro ka dhoge norumo to nodonjre dho owadgi Makombe. Koro ka ne osedonjre dho owadgi Makombe to chi Kombe nochako wuok ka nyiso Kombe. ni koywak ni kombe kombe wuog oko ramogi tieko dhodi koro mano bende gima pod wawachoga nyaka chil kawuono iwinjoga ka nyithindo go kombe kombe ni kombe kombe wuog oko mano ne en gima adier mane otimore e god gilo kucha Mano gima notimore. mano gima notimore koro kombe nonyiso yawuotego ni kik gidonjre kuom ramogi nikech ramogi ne nigi bil Ramogi ne nyalo negogi. Koro eka kombe nowuok gi jogego kochimo god Masawa kama iluongo ni Mount Elgon. Koro kanyo ema nodhiye gi joge ma girango gire. Koro bang'e to Ramogi nowuok gi joge en bende kochimo milambo ma Sudan kama koro nowuotho kochiko yo Uganda. ne en gi joge apar gariyo kae ne wan gi ng'ato ni gwara ne wan gi ng'ato ni ne wan gi ng'ato ni otiak ne wan gi ng'ato ni julu ne wan gi ng'ato ni podho podho ramogi nochako nyathine moro wuon gi hmm. iluongo ni podho hmm. kane wan garwa to ne wan ga lur to ne wan go bar to ne wan ga madi to ne wan gi mudama koro magi ne puodho ne odonjo kodgi uganda puodho ne nigi nyiri ariyo moro niluongo ni ayiera moro niluongo ni toro magi te nodonjo uganda nitiere yawuot puodho ma ne ok odonjo uganda gin kendo ne gidong' sudan ma milambo Julu gi Akwa. Koro Julu ni emoloso Dinka. To Akwa ni emoloso piny jo Nubians. Koro jo magi gin jowa jo Karamogi. Gin jowa. Gin jo Karamogi. To got genga gi got ramogi pogruok ni kanye? Got Genga en god Pol. Got Ramogi en god Ramogi. Got ramogi ni ni kanye? Got Ramogi ni Lira, Uganda. Lera Uganda.
To ma wan godo ei luo wakani en got ma. Ma iluongo ni got geng'. Got geng'. Ah. Ang'o miyo ji luonge ni got ramogi? Ji luonge ni got ramogi nikech ji ok ong'e ni en got ramogi. Ji ok ong'eyo. Ji ong'e ni en got ramogi to ok en got ramogi. Got ramogi ma ji wacho ni mae nitiere Uganda kucha nikech kane ramogi nochopo Uganda To no nitiere got moro lera kanyo mani iluongo ni god buruburu. Koro god buruburu kae en Ramogi gi lange na ogoye piny. Koro kae ema ni jaduong' Ramogi nothoe. Ema noyike godno. Kendo godno nyaka sani nitiere gi thiedh ya kanyo swamp kama koro mane kuma ne nyikwa ramogi mane dwaro hap jodongo ne nyalo dhi timo misango to yudo hap to genga ni ne gidhiye ni adhi wacho ni
ka ne ok inya kwa ramogi to nok nyal dhi e god ramogi kuma ne oike ramogi koro nowuok e buru buru koro nochake ni god ramogi koro god genga ni Nobiro gi podho wuon Ramogi, wuon Ramogi Ajwang' ma nyakwar Ramogi. Koro Ramogi Ajwang' ni wuon gi ne wuon gi gi Arwa mowadgi ma wuod Ramogi ne ne juogi nomako. Koro Jogi ne nigi bila e Uganda ka. Koro wuod Arua no nomuonyo tigo mane puodho ne ni godo. Koro puodho nodoko ng'ama ger. To nyis Arua ni tigo ne nodwaro Nochuno ni Arua nobaro e nyathine mogolo tego mar polo momiyo polo. Nyathino notho. Koro ne nitiere wuod podho maduong' mane iluongo ni Okinyi. En bende ne gimoro otimore nokawo tong Arua mar bilo odhi obago liech. Koro arwa be oramo kae ni podho nyaka miye mana tonge nikech en be nochuno nobaro e nyathine. Koro podho ka bedo jabe- nobedo jabilo kama, koro ne ofaulu moyudo tong'no. Koro ka nokelo tong' to nomiyo Arua tong'no gi yo kang'ich. Nonyiso Arua ni ok ochak onere kode kendo. Koro podho nochako wuoth korie Yo nam Edward, kanyo e kuma ne entiere gi Lange gi Ramogi Ajwang' gi Gokibi gi wuode miluongo ni Olongo. Kanyo ema ne gigere ot, dala mane gidakie ndalo manok. Kanyo niluongo ni Par Duo. Koro bang'e to ne gichako kendo wuoth mochiko nam Edward ka gibiro piny. Kanyo bende ne podho nochako goye dala. Kanyo ne entiere gi bilo, bilo mar tong' moro mane ochwo kanyo. Kanyo niluongo ni wadh ndawa. Iluonge ni wadh ndawa nyaka sani. Koro bang'e ka puodho nosewuok kanyo, to nobiro. Ne en gi wuo- owadgi niluongo ni Mudama. Mudama ni bende ne en gi nyithinde. Nyathine moro niluongo ni Odongo. Moro niluongo ni Owiny Sigoma. moro niluongo ni Ogelo, moro niluongo ni Kisodhi, to moro niluongo ni Ager Tatian. Koro jogi te te ne podho birogo. Okidi wuod podhoni nodong' Jinja kanyo mane koro en ogo e dala. Koro podho nochopo Busia Uganda ka. gi wuode miluongo ni Olong'oni gi yawuot owadgi ma Mudama nikech Mudama ni adhonde nomako ka nochopo Busia koro ne ok onyal wuok ok nonyal wuotho koro nong'iso podho norit ne owetene orit ne nyithindegi koro mane kuma nying mar jo Padhola nowuok koro Padhola ni en Mudama en Mudama koro kane gichopo Busia ka to wuod podho miluongo ni olong'o wuodheno pod bor ah wasechopo kenya wuode ma niluongo ni olong'o ni noyudo nyar karamo jong miluongo ni ateso ok wadwa kawe gi kanyo wakawo yo matin erokamano wabiro chako wakawe achiel kachiel ah, part mar ariyo biro bedo ni kanyo ero